crash nemwe musikana yekuti hae pamba kaipa unoziva mumwe munhu wekuti anenge akaumbwa zvakanaka ganda rake richiita kunge hameno mvura ichiita kunzwa kunge hayo haa zvekuti muupenyu hwangu ka pangori na iye koita munhu wandakaroora vangori tu chete ndo vanga vane level renhingirikiniya yekunaka kwandaiona pamunhu iyeye but inini the good thing was ndansiri munhu anokwata waiziva ndansingakwate kusvikira munhu ndaichosvika ndoti sha haufa todii todii ah, paya paya ndamuonesa ah, ona chinini ndikatokuona moyo wangu unobva watanga kumhanya mhanya staff staff taonesana taonesana taonesana then munhu akandiudza one tip zvikanzi no look inini um, it will take a long time or it will take a lot for me kuti chi kuti ndizosvika pakukubvuma ndikasandodii unondiite sei inini ndikunakirwa chichichi zvikanzi hazvitombonetse inini if you just want kuti kuda umbonzwawo kuda umbodyawo we can always organize that ah! ndotaive munhu because sometimes unenge une crush nemunhu uchifunga kuti haiwa munhu mamorals aripo but hakusi kuti musikana wese wawaona akanaka anenge atori nemamorals atori bho sometimes vanhu vanenge vachitongoitirawo zvekutonakirwa nelife so apparently ndo zvanga zviri munhu uyu aiwa ange iri mvura mvura yekuti skini unotonge uchasvika uchananzva munhu ya yeah. tonge uchanwa munhu anyway then vandionesa onesa pai pai ona iwe uchi level rauri level randiri hachichichi ini no ndobva ndatoonawo zvichiva kuti aiwa maya munhu uyu chi ndiri hambo handirambe kana ndaoneswa kunzi sha level level saka ndaadmita kuti no eh, level but wati kana ndichida kumbonzwawo ndokunoita plan plan zvikanzi eh ndisaka ndodii zvikanzi kana uchida kumboita just weekend one yekuti umbozama nekuona kuti unosvika papi handachallengwa paya paya unogona here ndikati eh ndogona zvikanzi bo saka kuti zvidaro iwe unofanira kungondinwisa doro or kumbononditora out ka so that ill have something to blame kuti haa no takazoita 123 because i was drunk because i was tipsy just ka something like that that was not even a problem kunyeba zvangu it was actually a problem because you know uchiri mupfanha mari dzinenge dzisiri kutamba panenge pane mari yaunenge unaye unenge uchiseva for the things that you say izvi ndo zvinhu zvandiri kuda probably maunifomu pari papo taingopfeka zvedu maunifomu zvishoma but zvinhu zvataiyanyo sevhera masaini menzi kuenda kuchikoro chichi chichi ndo food ndo zvinhu zvataisevhera izvozvo so unenge uneka 3 dollars 14 dollars kana unenge wakaisa paside ini ndikati no awe ndotomushinga fo mari 14 mari inoenda zvayo ah, bye bye nice nice ndaronga ndatoti apa pamunhu uyu ndotobva ndatoita this weekend chaiyo chaiyo because kunenge uri kuchikoro now ndaapurocha mufesi wedu anenge ane mota ah, madii madii chibaba chimbotionerewo chichichi chikanzi mota iripo as long as ndiri patichi pati yedhiri ndouyawo nemunhu wangu eh, muplani ndee ndichi ndinge ndirimo because apa tatada kuenda out kutoita sei kunonwisa munhu kunomarineta munhu now ah, ndova ndaronga ndova ndagaya ndikati saka kana mota yapo plani yapo ndovandaronga dhiri remabhias ndobva ndatenga zvibhodhoro zvangu zvimarushen t handiti ndobva ndatsvagawo futi rimwe timu ndikati hamana eh, pada plan yeweekend chichi chichi boys ndobva rabvuma t more ndobva rati susu teni tiripo toita dhiri relution mumwe ari toita dhiri relution then the other one said no ini ndoitawo dhiri rekuti tikwanisa kupinda muchi muclub ah watowanhu 8 ka inini nemunhu wandinoda kumarineta mfesi wemota nemunhu wake e, mfesi welushani nemunhu wake mfesi wekuti pinza mu mukati because kazhinji kacho maclub anenge asingabvumiri kuti muve nedoro renyu mawana mumwewo nemunhu wake eight vanhu vakwana haa paya paenda nzino isusu togara kumashure takagarisana pamakumbo three vanhu vakagarisa vanhu three pamakumbo inini nemunhu wandaida kuedza kubhilivhisa tiri pafront seat inini ndichishova tarova mota tasvika pasaiti tasvika pasaiti baba wani ranga ratovhurwa e vanhu vava kumbotori testa testa nekurirova rova the other one nyowani ranga risati ravhurwa vhrabatwa nemukomana aifanira kuti pinza chi mudikinya mu because mudikinya hamubvumirwe kachi mabeers unozotenga vanenge vachitenga emuno saka mfesi aifanira kutipinza ndi aifanira kupinda nechi nerussian one ranga rakatozara rakavharwa ah, achinongoti budei mumota because anga imbotungira nera rimwe rachonaka achingobuda mumota so hameno taida kuisa mbatyi here zveskillful rakanobuda futi nepasika rakanonanga dombo ah, wawa wese wakanoti paground vo right aiwa ha takabva tatopererwa takabva bcause plani yange yatosara yange yakutonorwa hwani iri tiri tiri mudikinya bcause nini unenge uda kunyatsokuti zvinhu zviite conducive zvakanonanga chaiko chaiko haa ah, tapererwa paya tangomira panze tichapindirei tichapinda kuti tione vamwe vanhu vachinakirwa here ah, ah. takushaya kuti todii vatazi tongodzoka pahostera hapana zvakazoitika ha ah, takangozodzoka munhu vaangodzoka munhu nemunhu wake hatangonyepedzera ah, tange ndizvo zvamarongero atanga takazviita kuti hatipinde tine tingoonaona vanhu vachiita zvavari kuita but nyaya yangu iri pahwani nyaya yangu iri kunonangana pekuti pane paunoita magoals aunoita muupenyu handiti paunogadzira magoals auda kuachiva nezvinhu nemachances aunenge uchiona because inini kuti ndizopiwa mukana uyu hausi mukana waipiwa vanhu vakawanda kana kuti mukana wekuti ndaifunga kuti ndichazopiwa futi zvamuchose ungori one in a lifetime ende munhu uyu kawe anga ari level level chairo chairo rekwana iya iya handiti one time yandanga ndinayo yandanga ndapiwawo umwe vanhu vakupwa handitivisii kwandiri kuenda ndekwekuti pane mumwe mukana unonyatsoona kuti uyu mukana uyu iwu kahwani hapana haudzoke handiti mukana wekungoti just that time then zvatodhakwa zvanoda kutaura ndezvekuti paunenge uchironga paunenge uchinonangana nemukana wako paunonotambirana nawo so ronga kuti iwe maparts ma, ma, ma, ari very crucial aya ndiwo unenge wakamabata usasiya vanhu vachibata kusiya plan yako ine too many moving parts don't do that handiti because at the end of the day mukana iyoyo waunenge uchifunga kuti ha ah, this is once in a lifetime mumwe munhu ari kutongotora sile ari kutongofunga kuti hamaya ah, haa ah, ndezvekupenga izvi tozongouya futi next weekend haasi kuziva kuti kubeki handiti kubeki kune zvawakato zvauri kuedza this is a means to an end some people would not understand that they feel or they think kuti zvatiri kutoita nhasi handitika zvakatotanga pazvinonoperera ndo pari kubva patopera plan yacho na of which iwewe unenge uchiedza kuronga kuti this is a step to where im going so be careful uh, pavanhu vauri kusanganisa muplani mako be careful pavanhu vauri kuita nawo zvauri kuita kuti Vari kuda mari yekudya sadza musi iwoyo here kana kuti vanoda kuti bhizinesi rienderere mberi muchiramba muchiinvesta richikura? Mm. So move nevanhu vane magoals ari aligned neako. That way you know kuti tiri kunoshandira tese takanonanga future tichida kunoita zvinhu zvinoita kuti tiite insurance mubhizinesi tiite insurance mumarriage tiite insurance bcause unoona uroora munhu ari kuda marooro ari kungoda kakupfeka mazambi yakaika ndo kaanenge achida handiti asingade zvekuzoti hanzi he this is a step to aa ah, ah. anenge achitoti izvozvi zvatoita zvichazoita mberi haana kuzviplana its not part of, of the vision and i see this a lot of times between friends between business partners between even uh, mapartners ari mumarriage between vanhu magirlfriend and boyfriend because munhu ari kungofunga kuti ngoti ndaakutsvaga mukomana kana kuti ndaakutsvaga munhu wekuti pavale anondipa present mm. vale ichitongosvika zvatopera it also happens kune vasikana pane munhu anenge akingoti aiwa ndikungotsvaga munhu wekunoti ndingangodaiwo ndingangodai so ndobva ndaemta tanki handiti kana ndatoemda tank zvatopera i hope muri kunzwisisa zvandikuedza kutaura apo iwe unenge uchifunga kuti no this is for the long run then munhu iyoyo ovha akupwanyira bhodhoro rako reti rehwawa then zvinhu zvako zvobva zvadhakwa aiwa aiwa tutambo twese aga twakadhonzwa ipapo tano twakatonyanya but anyway uh, naizvozvo ndongokusiyayo ndingokuti i'll move nevanhu vane magoals ari aligned kana ari ma5 year kana iri 5 year plan make sure kuti munhu wauri kudhila nayo ane 5 year plan handiti because mukatongodzamara matongoti uyu munhu ari kuperera ipapo hayo hake yachona inenge iri shoma ende kubudirira unokanganiswa nemunhu wekutoti iye zvake zvakanaka iye zvake zvinenge zvakanaka bcause anotobva ipapo achitoseka zvake vatoti ha ndazoripwanya nemistake but hazvisekese wana eh, hazvisekese bcause tenichida kutozama